Hobennan kon ta bai mi tei atrobe mi tin un par di tep soroso anto mi ta spera ku lo por disfrutá di dje promé ku mi kuminsá mi ke pone cerca loke cierto cosnan cu m'a papia di dje, anto cu m'a lubida algo of mi ke agrega cerca, mi ta bai riba nan probi cu mi si. Bia pasa m'a papia di trampa cu bo tabata mara hilo na dje, bo ta bai sinta leu, anto bo ta usa dos pita palu, pero bo ta treke Plaga ei kai. Anto bo bisa ta un trampa, anto bo ta pei bestia nan tin. Pero ora mi a bai studi'e mas mihó, mi a mira ku ta tres pidapalu bo ta usa. Tres pidapalu, anto e nomber di e trampa nan tabata bisa kui. Anto asina ta ku bo ta kobe buraku den e tera, bo ta bini ku bo tin schin un tapatera ariba, nan ta bisa un tapa, anto e palunan ta sostené e papa, anto asina ku ora ku e bese drenta e ta dal un di e palunan ei, asina e trampa ta kai tapanan op. Anto esei nan ta yama kui, nan papia di dje pia pasa. Pero mi ta sigui, anto un kos tambe mi a papia over di dje, tabata ora ku bo ta na e estado si bo evitá di pasa man. Anto Esaki ta ku e mancha ta sali no na abo sino na e yu. Anto asina e Tata tur hende komprendé ku ora ku bo ta bisa ai mi tin gana di kome un tiki kos asina ku bo ta por pasa bo mon na bo kurpa, e ta por sali. Pasobra mas mi rele na un humi yuna, no unu, pero e otro. I tambe nan ta bisa, ora bo mira sierto kos, no keda pone bista riba dje. Pasobra e kos ei bo ta hib'é na bo yu. Hopi biaha ta pasa manso, pero hopi biahanan ta bisa, Mi mama ta bisa nan semper, Na trista ku e warda. Anto asina bo baña bo ku un yu no mané. Porque suma hopi biaha bo ta mira kos, vooral ora bo ta den bo tres lunanan, anto den e fase ei bo ta pone òf bo ta sinti na televishon mes, sinta wak otro kos asi. Mi mama ta bisa asi mofo di otro hende. Anto na momentu ku abo ta na e stado bo ta ña bo. Kosnan ku bo matris a koe wara di kon di su awa ta sinta hasi. Mofo a mama bisa chèpcha di otro hende, anto no ta bonita. Anto, ora bo pasa man na bo kurpa, esei tambe ta trese mancha dor di ku bo ta mishi ku bo kurpa. Anto e ta sali na awa sino na e yu. Esei mi mes tin ervaring di dje, i mi mama tambe. Asina mi ta sigui. i tin dos tips mas tambe no a bisa un di esei i es un bo ta sigui ta na momento ku bo ta na estado mi ta mira tin mucha hobennan son mucha ta hobennan nan ta na estado anto nan ta yòn pero hopi bia mas ku kon yòn bo ta bo tin ora bo ta na estado ku bo bariga ta krese bo ta haña sierto cierto manera como mi por explica cubo barrica ta haña manera hopi liña liñanan asina anto cu e cierto manera nan ta forsa pa bay anto pa e ciernan pa ora cu bo caba di duna luz pa e cier resulta cu bay su lugar bek nechi mi mami a siña nos semper hunta zeta durante que barrica ta crece bo mester keda pasa zeta na dje pasa zeta na dje anto asina bo ta haña cu ora cu

I si, resebe pañetu bo kurpa, pero bo ta kaminda na bo kurpa tambe, pero na bo barika, tur ke ta krese, bo ta hunta un tiki di e seta. Asina bo ta haña bo ku un barika djispe normal nèchi. Mi ta sigui pa e tips di Avi. Tin hende, hobenan ku ta haña yu, anto e yu ta Ora ki yu krese i ku yena kuater aña. Hopi bia ora un mucha ta di un pa tres aña, otro aña ku un mucha ta novi. Pero ora ke bira kuater pa mas, pa kuater pa nuebe aña nan asina, bo ta haña ku hopi mama ta tin, tin tendensha di bisa ku nan ta bati nan yu. Anto, antes, tempu di mi mama, tempu di mi vela, Nan tabata bisa nan ta klape yu pa e bira bon mucha, pa e tende. Pero awendia bo por keda sin bati yu, pero bo mester por hasi kosnan leuk ku bo yunan. Òf bo ta, ke bo por hasi? Bo por bai afó ku bo yu, bo por sali, òf den kas tambe bo ta hasi veganan, spèlletjesnan, òf lesa buki, loke sea, ku bo yu konta historia pa tende, esei ta muchanan di kuater pa seis aña, te ainda bo gosi esaki. Pero, ántes na Kòrsou mi mes tabata hasi el e, mi tabata bai afó ku mi yunan, mi tabata sali, mi ta bai un speeltuin, anto mi ta laga nan kore hunga, kansa nan kulpa, tur ku tin, anto ka òf nan ta kome ora nan kaba, anto nos ta bai cas. Na momento cu nan yega cas mi ta dalnan un dush, anto e otro nan mas grandi tambe ta baña, nan ta pus nan cu ta mas chikito nan ta come algo nan ta drumi. Asina abo baña chens di haci algo pa bo mes. Anto muchanan muchanan cu ta mas grandi. Por ehempel di nuebe pa djeskuater aña, e muchanan aki bo por hasi otro ku nan. Pero promé ku mi sigui bai ta pa e hendenan ku ta biba na Kòrsou. Na Kòrsou bo tin terenonan grandi ku bo por hasi esaki ke yu pon pafó, anto. Ora ke kansa bo ta bañ'é, bo ta drun. Pero esnan ku ta biba ku tin tereno chikitu, nan bo bai òf bo tin fasilidat di renta un outo bai ke yu na McDonald òf na Burger King, numero, bo ta bai ku bo yu, bo yu ta disfrutá. Ora ke bin kas, e ta sosegá sugur pa esnan ku ta biba na Hulanda aki mesun kos, bo ta bai veld ku bo yu, bo ta bai un speeltuin ku bo yu, e yu ta hunga, bo ta bai kas. Asina bo tambe, ora ke pega sueño, bo ta haña tjen pa hasi algu pa hopi. Anto un hopi bia tin bia nan ta bisa nan ta bati yu, pero ami no ta kere mas den bati. E por e ta e tin bia e popo kla ku yu, pero preferí por papia. Pa e muchanan ku ta bai di nuebe aña pa ku e dieskuater aña, tin bia bo yu ku hasi dioskucha aña mes. esei ta keda mucha, pero nan ta bira mas grandi, pero ta dependé, nan ta keda ku nesesidat di edukashon te ora ku nan kui nan kaminda di nan mes. Si bo wak e muchanan di nuebe pa dies kuater aña, bo ta bisa bo ta papia ku bo yu. Ami a mak mei ku mi yunan, mi ta papia ku nan, mi ta eduká. Anto mi ta entra den e persona ki mi ta hasi mi nota e mama di mas mi ta bisa ta mi sa mas pero loke nan kuma arvar ku mi yuna anto nan resultadonan mi tabata bai pafo ku mi yunan tin ora no ta tur ora mi por anto tin bia mi ta loor nan tambe di riba mi teras mi ta wak nan pero Ora cu nan a bira mas grandi nan mester bay na un veld, nan mester bay hunga, pero esun mas chikitu no ta gusta hopi bafo, pero bo ta bay den su mundo, e loke cu nan ta gusta, si nan ta gusta computer ta wak-chi interes nan tin, den e cosnan cu nan tin interes riba dje, abo tin cu bira amigo cu nan riba nan tereno, abo por pretende pa bay hasi nan hasi loke. Abo ta haña ta bunita, abo ta haña leuk, pero e no ta traha resultado pasobra bo ta obligá nan sali fo'i nan mes pa bai hasi loke abo ke. Anto no ta tur bia e ta traha. Pero bo por papia tambe. Tin bia si bo no para kiet wak kiko ta pasa ku nan, anto kon abo tambe ta reakshoná, pasobra no ta tur bia abo ta perfekto. Tin di a apu sin pasenshi, bo ke sta ku yo tin un parti, anto awendia e no ta bai mas. E tempu a bira un hopi moderno, bo hopi bia si bo papia bira amigu ta mihó. Anto esaki ta mi tip si awe, mi ta lag'é te aki i purba esakinan pa bo wak. ki resultadonan lo trespau. I te aki nos ta keda i te despues. Chau. Mama Kòrsou. Kòrsou bo ta shon i mama alaves. No pèrdè amor pa bo yunan. nos desendientenan sin sintimentu tabata wòrdu bendí. Bo propio yunan adaptá. Kòrsou Mama, siña bo yunan dignidat, rèspèt, no despresiá ni abusá ni maltratá manera ya ta custumbrá. Lang ta para y defendé bo yunan stima.